Җырда булмаса да, тырышам. Күпмелек, 30-мы, 50-ме процент булса да, шуны уйлап һәрвакытта эш итәм. Әлбәттә, нишләп әле менә минем коллегалар дәйме заман, заманча иттереп аранжировкалар ясыйлар, аларныкы алга таба бара, мин артта калам дип әйтеп, мин алар артыннан барып тырышмыйм. Ә барыбер үз үз үз амплуамда, әйме, э, Аранжировкаларны шундый матур иттереп, татарча иттереп ясарга тырышам. Аның бит аранжировкаларын әле аранжировщикларны эзлисең, аларга мөрәҗәгать итәсең, аларны тыңлыйсың, килешми, әйдә менә бу инструментны куеп карыйбыз. Әлбәттә, иҗат инде, иҗат итеп, э, шулай итеп эшләргә тырышам инде. Ә менә бүгенге көндә бит э, дөресен генә әйткәндә, э, менә шушы заманча аранжировкалар дип әйтик, әмма шул заманча җырларны, заманча аранжировкалар миллилек булмаган Җырларны яшьлә яшьләр күбрәк тыңлый бит. Яшьләрне ничек менә кызыктырып була? Беләсезме, миңа калса, яшьләрне кызыктырып, үзебезнең халык җырларын классика булс, классика булмаса, Ә хотя аны бы реп- тыңлаучылар реп- бит әз. ре- Юк, заманча аранжировка белән. Ә бүтәнчә, бүтәнчә белмим. Моны балачактан ук сеңдереп килгәдер, кирәктер бәлки. Балачактан ук сеңдереп ансы, әлбәттә инде балачактан ук өйдә, өйдә әгәр тың, а, бала тыңлап үссә, Ә рус радио яки чит ил радиосын тыңламаса, әти-әнисе һаман да татар радиосын. Юк, тыңласын ул, чит илнекендә тыңласын, рус эстрадасында тыңласын. Тик шул плейлистта менә син әйткән халык җырлары да булсын иде. Әйе, халык җырлары э, менә әле хәтеремдә Наласау киен Рузалия апа. Хәтерлисезме? Әйе. Әйе. Кырда Матур иттереп, әйме. Татар әбисе аппак яулыкларын бәйләп, и заманча аранжировка. Диҗе Радик яздырган нибигай, әгәр мин мәсәм... Диҗи Раббах.
Раббах идеме?
Ой, гафу итегез, аха. Менә, и ул күп кенә менә ошнада үтеп киткәндә, күп яшьләрдә ишеткәнем булды. Яшьләр шунда ук заманча да тыңлыйлар, шунда иностранный да, русчасы да, һәм инде менә Гүзәлия апа ничә тапкыр ишеткәнем бар шул җырларын. Менә бәлки шулай итеп кызыксындырыргадыр дим инде. Мин Күптән минем килешеп бетәр микән дип, менә шуңа күрә эзләнүдә. Но минем э, шулай шундый аранжировкалар белән халык җырларын эшләсе килә. Яшьләр тыңласын дип. Ә Монда әле сезнең э, концертларыгызда милли кон- киемдә дә чыгыш ясыйсыз. Бу шулай ук менә шушы миллилекне күрсәтү тарафыннанмы Юк, юк, яисә? миңа, миңа үземә кызык, мин үзем яратам. Мгм. Концертта э, кимәгәчтән дә инде үзеңнең татар матур калфакларын, матур э, киемнәрен кая киясең? Әлбәттә, ул э, шундый матур. Ә бәлки бу сорауны гомумән алып атыргадыр, кая киясең? Бәлки кия генә башларгадыр. Менә шул. Әйтик, ну, әлбәттә, ипигә чыкканда, кибеткә чыкканда түгел инде. Ну, менә кунакка барганда, мәсәлән, бәлки э, үзебездән тора бит. Бәлки безгә кертеп җибәргәдер, безгә дә иярүчеләр булырдыр. Кем белә, нәкъ менә без бәлки башлап җибәрүчеләр булырбыз. Э, Әлбәттә, аңа аның өчен э, ул киемне кию фанат булырга кирәктер. Чөнки ул бит инде менә элеккеге теге Заман дип ничектер кабул ителә ул. Ничек инде хәзер заманча кирәк. Бәлки просто хәзер бит стилизованный, бик матур Мгм, татар әйе. орнаментлары белән киемнәр бар, име? Э, Чылтыр-мылтырлы, гел бөтен төштә паеткалы, шундый матур итеп рәсем, рәсемнәр татар э, милли орнаментлары белән түгел, ә шун, шунда матур гына э, безнең яраткан чәчәкләрне, әйме, пиджакка, бәлки, калфаксыз гына, абадуынга анда, бәлки, инде муенсага, алкалар, хәзер бик күп заманча андый ниләр ачылды, шуңа күрә булсын. Ә инде ул кызыксындыра, аны без киеп рекламаларын да ясыйбыз. Яшьләр күрсен дигәндә генә. Ләкин алар гади киемгә караганда кыйммәтрәк шул. Гади киемгә караганда кыйммәтрәк.